Nilqagħkom għal programm ieħor mill-Għalqa tad-Dar fejn flimkien ma' Lino llum ħa nitkellmu fuq eh, pjanta ftit taħraq, suġġett ftit jaħraq illum għandna il-felfel. Ekku, il-felfel, wieħed mill-favoriti tiegħi ta'. Ejwa nħobb nusaħ jien, jien għalija importanti li jkollok fiċ-Ċina. Dina faċli biex tkabbar għadali, dawn xitel mixtrijin minn nursery. L-ewwel nett din hija pjanta pjuttost tas-sajf. Għalkemm tibqa' minn sena l-oħra u jekk it-temp jippermetti fil-ħarifa tibqa' tagħmel is-sħana, tibqa' toħroġ il-fjuri u anke tibqa' tagħmel il-frott, is-sajru wkoll. Din mbagħad jidħol jannar, Ta' jkollok forsi wera u jaw frijaj nixfin tisborom u tħallijem u tibqa. Ma jkollokx għafi s-saqqi għax eh, ġeneralment tkun għadha mduża l-art. Ma tix tħalliha tmut imma eh, tibqa ħajja. Kem tikber fid-daqs din? Eh, din eh, tola ta' tola tqarrab kif tkun sabet ehm, l-art fertili ehm, u drainage tajjeb u msaqqija fi żmiena tajjeb Tqarrab il-metru. Iva, din ha pjanta u tiflaħ għall-elementi. Sintendi, ma trix tkun f'post fejn jaħbat magħha r-riħ u dan għax inixxifha. Imma resistenti. Jiġifieri jekk qed nifhmek sew, hija pjanta li ladarba żrajtha ħa tibqa' tagħtik mhux kull sena trid terġa' tagħmilha. Iva, għandha sentejn u forsi anke tlieta ta' jiġifieri, u frott tibqa' tagħmel. jiġifieri dinha waħda mhux għall-familja ta' għamilta, jiġifieri, jiġifieri jkollok kwantità. Imma ismani law, il-filfel min iħobbu versatili ħafna. Tista' tużah frisk, tista' tnixxfu, tista' tagħmlu sos, paste, hemm diversi modi. Tifhem?
Mela, hi idealment imma f'dan il f'dan il tkun qiegħda hekk. Meta l-aħjar li niżragħuha fil-ħamrija? Mela, din tista' faċilment tagħmilha ġo qasrija. Faċli ħafna, jkollok pjanta waħda, trid tkun pjuttost imdaqsa l-kontenitur għaliex sintendi, l-għeruq jikbru wkoll, jitwalu. Mela, din peress li qed pjanta tas-sajf, jekk iż-żerriegħa tinżera' għal Marzu April tibda biex titħawwel u April Mejju tibda aha, jibda jitħawwel. U anke fil-ħarifa għalkemm mhix l-istaġun tagħha, imma kif kollok eh, protezzjoni tista' tkabbara wkoll. Idealment qabel is-sajf, għax dawn huma pjanti tas-sajf, u tibqa' tħallija hemm. Issa ġieli ssib xi telta fil-bidu tal-ħarifa u tkun tista' tnissilha u tkabbarha minn hemm. U mill-mument illi illi żrajtha sakemm jibdew joħorġu l-frott illi illi dak. Tagħmel fjuri żgħar bojod, hi tkun sabiħa, hi pjanta dekorattiva, tagħmel nanfija. Għandek ta' dawk it-tliet xhur tliet xhur anke biex imbagħad jeħmar jilħu jgħaddu tliet xhur u nofs, jiġifieri qed insemmu ehm, fil-sajf meta x-xemx tkun qawwija. Ehm, u n-natura jisa tieħu ħsieb. Fir-rebbija nara li l-frott issajru iktar malajr. Għax eh, naħseb eh, in-natura waħedha taħdem, imma jisiru kol, se intendi tagħmel ix-xemx. U minn waħda stess għandek biżżejjed għall-familja. U ħafna. Iva, tax dan la jirnexxu. Inti mhux għamlet ġimgħa qtajt tużżana, le, tibqa' aktar ma taqta' iktar se toħroġ fjuri u iktar tagħmel. Din hekk taħdem dil-pjanta. Proset Lynn, nirringrazzjak ħafna tal-informazzjoni, ċertament hija pjanta li Nistgħu niżirgħu d-dar ġo pod u ngawduha. Tgawdi kemm bħala viżwal kif ukoll bħala palat. Dekorattiva ħafna. Dekorattiva. Nirringrazzjak tal-informazzjoni u nstidnukom biex terġgħu tkunu magħna għal programm ieħor mill-għalqa tad-dar.